u anke li l-qofol tal-ħajja tagħna hija s-sejħa li Alla jagħmilna biex ningħaqdu miegħu. Dik insejħulha l-ħajja kontemplativa, dak li tfisser l-ħajja kontemplativa. Is-sejħa li Alla jagħmilna biex nidħlu fina nfusna, fina nfusna nsibu lil Alla u ningħaqdu miegħu. U meta aħna ningħaqdu m'Alla, Alla jibdilna. Il-ħajja ta' għaqda m'Alla ma tfissirx li aħna nqatgħu mid-dinja sempliċement biex noqogħdu ingawdu. Eh? Imma fl-għaqda tagħna m'Alla aħna nbidlu. Alla jibdilna fih innifsu. Jagħmilna dak li San Pawl sejjaħlu l-bniedem mill-ġdid. Allura nibdew naraw l-affarijiet tajbin t'Alla, nħobbu bil-qalb t'Alla, nirraġunaw bil-moħħ t'Alla. Ma nibqgħux ngħid dar, eh, barra. Ma nibqgħux, għidlek. Ma nibqgħux nirraġunaw, naħsbu, inħobbu, naraw l-affarijiet bil-modi limitati tagħna l-bnedmin, eh? Imma nibdew nirraġunaw bħal Alla u bħal dak hu l-iskop tal-ħajja kollha tagħna. It-trasformazzjoni tagħna li aħna nbidlu, li aħna nsiru ħolqien ġdid. Imbagħad, il-ġimgħa l-oħra nħasseb biex hekk ngħidu kif, dan jista' jsir fina permezz tat-talb. It-talb huwa propju l-mezz privileġġjat li almenu fit-tradizzjoni tagħna Karmelitana, Alla jew ħdejna biex permezz tiegħu nilaqgħu mal-Mulej u b'mod il-mod ninbidlu fih. It-talb magħmul kif għandu jkun, mhux sempliċement li ngħidu talb, imma pjuttost Dik il-kapaċità li nidħlu fina nfusna u hemmhekk insibu l-Alla u hemmhekk nidħlu f'kuntatt miegħu. Issa, dan għalfejn nagħmluh sempliċiment biex nidhiex ingawdu l-preżenza t'Alla? Ukoll mhux biss. Il-ħajja tagħna ta' tagħna li bil-mod il-mod tibda tibdilna f'Alla xi ddaħħalna f'familjarità dejjema miegħu, li tisservi mhux biss għall-bini tagħna, imma għall-bini tal-Knisja, għall-bini tal-Knisja. Il-Karmelu, daqskemm huwa kontemplattiv, huwa wkoll appostoliku, jiġifieri għandu għal qalbu l-ġid tal-Knisja, il-bini tal-Knisja. U dan minn dejjem, dan minn dejjem. Forsi din hija waħda mill-karatteristiċi tal-Gabriele. Li l-ħajja tiegħu kontemplattiva, ġifieri l-ħajja tiegħu ta' għaqda ma' Alla, il-ħajja tiegħu ta' talb, il-Karmelu dejjem għexha anke b'din id-dimensjoni appostolika qawwija. Qatt il-Karmelu, qatt sal-bidunet tiegħu, Ma qies il-ħajja kontemplattiva, ġifieri l-ħajja ta' qagħda m'Alla, bħala ħarba mid-dinja. Imma dejjem qiesha bħala xi ħaġa li biha hu jiġi msejjaħ biex jgħin lill-Knisja, biex jibni lill-Knisja. U dan sa mill-bidunet, sa mill-bidunet, nistgħu nverifikaw dak li diġà għamilt, huma Biex naraw daqsxejn id-dimensjoni appostolika tal-ħajja kontemplattiva tagħna, irridu mmorru lejn il-bidu, lejn ir-regola. Tafu li fir-regola tagħna aħna msejħin biex ngħixu f'ubbidjenza lil Ġesù Kristu u naqduh fedelment. Issa rridu niftakru x'kien il-kuntest oriġinali sewwa min kiteb u għal min kiteb, kienu żmien il-Kruċjati. Kien żmien meta l-Art il-Mqaddsa kienet maħkuma mill-Musulmani u l-Ewropa Nisranija kienet qiegħda tibgħat kontinġenti sħaħ ta' suldati jiġġieldu biex jiksbu mill-ġdid l-Art il-Mqaddsa ħalli din ma tibqax f'idejn il-Musulmani imma terġa' lura f'idejn l-Insara. U x'kien l-iskop ta' din jagħmlu dan? L-iskop kien li jagħtu ġieħ lil Ġesù Kristu. Għax huma kienu jemmnu li din l-art kienet ġiet imsoqqija bid-demm ta' Kristu u Kristu kien kissibha b'demm li kienet il-propjetà tiegħu. Kien żmien il-Kruċjati kien iż-żmien meta d-dinja kienet maqsuma f'tnejn. Il-propjetarji tal-artijiet u dawk li jaħdmuha. Sew Kristu kien jiġi meqjus bħala l-proprjetarju tal-art imqaddsa, kien xtra d-demm, u allura l-insara kienu jmorru hemmhekk biex jiksbuha mill-ġdida bih, kienu jħossuhom marbutin bħall-insara li jiġġieldu biex jerġgħu jiksbu l-art imqaddsa ħalli joffruha lil Kristu mill-ġdid. Issa proprju f'dan il-kuntest, l-ewwel kollu li ma jridu huma wkoll jaqbdu fedelment lil Ġesù Kristu u jgħixu f'ubbidjenza lejh. Imma dan kif kienu se jagħmluh? Mhux bil-ġlied bħall-kruċjati l-oħra, imma bl-armi spiritwali. Ir-regola tagħna titkellem fuq l-armi spiritwali u prattikament il-Karmelitani tlibsu, libsu ta' suldat, Imma dawk l-armi interjorizzhom, l-għelem ifisser is-salvazzjoni, il-korazza, il-fidi, il-ħsien, is-safa, is-sejf, il-kelma t'Alla, eċċetera Mela, dak jagħmel f'regola kien li interjorizzat, spiritwalizzat dak li kienu qegħdin jgħixu l-Kruċjati. Imma ħsieb kien is-sens. Permezz ta' din il-ġlieda, li huma kienu qegħdin jiġġieldu mhux fuq il-kamp tal-battalja imma f'qalbhom, il-Karmelitani riedu jagħtu servizz lil Ġesù Kristu, jgħixu għall-qadi tiegħu, jgħixu f'ubbidjenza lejh, billi jilqgħu lilhom infushom għalih. Għal juru tassew is-sit waħdieni tagħhom, huma jsiru kollu proprjetà tiegħu. U dan għall-bini tal-Knisja. Rridu li l-Knisja u lil Kristu jidħulu fl-art imqaddsa, imma b'mod differenti, bi ġlieda spiritwali, mhux bi ġlieda bil-kelma tagħna. Jiġifieri mill-bidu nett tiegħu, il-Karmel huwa diġà post storiku. Il-ħajja kontemplativa, l-ħajja ta' talb, il-ħajja ta' għaqda m'Alla fil-Karmelu għandha mill-bidu nett din id-dimensjoni appostolika. Imbagħad nixtieq insemmi ftit xhieda ta' qaddisin, li jsaħħu ħafna fuq din id-dimensjoni appostolika tal-ħajja kontemplattiva. Mela biex nifhmu tajjeb, dawn il-qaddisin mhumiex qed jgħidu, Aħna mhux biss nitolbu, imma mmorru wkoll nagħmlu apostolat. Le, le, le. Dawn qed jgħidu, il-ħajja tagħna ta' ġabra, ta' talb, ta' penitenza, Il-ħajja tagħna ta' għaqda m'Alla, li biha Alla jibdilna fih innifsu, il-ħajja tagħna fil-komunità tagħna, dik hi diġà għall-bini tal-Knisja. Dik hi diġà servizz. Din hi xi ħaġa li ħafna nies ma jifhmuhiex. U aħna l-Maltin b'mod speċjali. Għax aħna nies mitwajn kollha kemm aħna fuq li jidher ta' barra. L-attiviżmu, mhux ta' b'xejn fostna ftit li xejn hawn. ordnijiet kontemplattivi, Nella, s-seba' monasterji ta' sorijiet ta' klawsura, patrijiet ma jistgħu jaqblu f'xejn abbard tal-patrijiet ta' ħajja kontemplattiva, għax aħna nies medjin fit-tferfix, m'aħniex nies miġburin. Allura ma nifhmux l-utilità, ħafna drabi ma nifhmux l-utilità ta' min ħajtu jgħaddiha fis-skiet, fil-ġabra, maqud m'Alla, f'ħajja ta' talb penitenza. Nirraġunaw li biex tkun ta' utilità trid tagħmel xi ħaġa. Jekk ma tagħmel xejn, m'intix qed tkun ta' utilità. Dak li hu veru veru xejn fuq il-livell spiritwali hu veru xejn. Allura nsemmi xi qaddisin li nserħu bħala kollha nisa, kollha sorijiet tal-klawsura. Imma dawn il-qaddisin kollha jenfasizzaw, jenfasizzaw, id-dimensjoni appostolika tal-ħajja tagħhom Karmelitana magħluqa, tal-ħajja tagħhom Karmelitana ta' talb u ġarrab, tal-ħajja tagħhom kontemplattiva. U se nibda mill-bidu nett, xi ħadd li żgur qatt ma smajtu bih. Iktar madwar